Ond, a hefyd oedd y llais yna yn deud wrtho fi, paid a deud wrthyn nhw Wyn, this is our secret, t'mod, ti'm yn cael deud wrth pobl be dwi'n deud wrthot ti achos dyma'n cyfrinach bach ni a ti'm yn, ma' pobl jyst yn mynd i feddwl bod ti'n mad a ma' pobl yn mynd i, ti'n mynd i fod yn burden ar bobl eraill os ti'n rhannu hwn efo nhw. Yym, ac jyst bod y llais yna wastad yna jyst yn torri ti lawr a lawr a lawr a be bynnag ti'n neud, t'mod ma' wastad yna. A dwi 'di... Weithie dwi'n dda am jyst anwybyddu fo, ond weithie mae o jyst mor fyddarol... Relentless. ...ti jyst methu, relentless. A weithie mae o jyst yn ti'n rili rubbish, sneb yn licio ti, pam wt ti yma, blah blah blah, ond weithie mae o literally pobol yn sgrechian ata i yn 'y mhen i fel fel metal rock band jyst yn sgrechian ata i. Yym, so ie, mae jyst yn constant battle efo, efo hwnna rili, ond dwi'n neud yn reit dda ar adega, ond weithie pen ti'n ca'l y pylie yna, ma'n anodd anwybyddu nhw. Ma'n rili anodd, cos erbyn y diwedd, er, yy o'n i'n neud taith cyw ar y pryd, ag odd y llais 'na bron iawn yn ff- yn physical thing erbyn hyn, ag o'n i'n, odden ni'n gweithio efo'n gilydd trw'r dydd, fi a Jac y Joc a Sali Mali a Rapsgalion, o' pobol rili ffyn, a wedyn o'n i'n mynd, Yn ôl i'r gwesty oedden ni'n cael bwyd ac oedd pob un yn mynd off i i gwely ac o'n i'n o'n i jyst yn meddwl plîs peidiwch a gadael fi ar ben yn hun cos dwi'n gwybod bo' fi'n mynd i fynd i fewn i'r stafell yna a fyddai ar ben yn hun hefo'r llais ma trwy'r nos. Ie. A ti 'di cael hynna ers oeddet ti'n fach? Ie dwi'n meddwl yym fi'n cofio dwi dwi'n siŵr bo' fi 'di cael iselder ers fi fod yn fach rili dwi'n meddwl bo' fi ers ages 'di bod jyst yn... O'n i'n blentyn anhapus, oedd popeth yn Ugh! Yym, nos a bwrw glaw. Na, wel, mae 'na stori i hyn. Pan, yy, apparently, pan oeddwn i'n fach, tua pedair pump mlwydd oed, oedd fi a'n chwaer i Elan yn gorwedd yn gwely efo Mam un bore Sul, a dyma Elan yn deud, O, mae mor lyfli tu allan, mae'n ddiwrnod hyfryd o haf, a mae'r blodau'n beautiful, a, o, mae jyst mor lyfli, dwi mor hapus! A dyma mam yn deud, o, dyna neis, Al, be amdan ti, Mur, ti'n licio'r haf a'r, a'r blode a'r pethau lyflu? A nes i ddeud, na, dwi'n licio nos a bwrw glaw. a man a man bod pen fi di troi yr holl ffordd rownd fel yr exorcist a bod fi'n yn, yn, yn cropio fyny'r um, waliau at that point achos oedd o'n really fel, na, dwi'n licio nos a bwrw glaw. Um, ond Erbyn hyn, pan dwi'n cael y pyliau isel yna, mae pobl yn gofyn i fi, O, ti'n teimlo am nos y bwrw glaw? Nos y bwrw glaw! Yeah! Ti sydd wedi wneud o'n Merian! Yeah! Uh, so yeah, mae kind of yn cute thing nawr, o, ti'n deimlo nos y bwrw glaw. Ond dwi'n meddwl, tyfod, bod o wastad wedi bod yna, ond nath o dim ond ddod i'r amlwg pan o'n i yn fy arddegau. Yeah. A fi'n cofio cael appendix fi allan. A o'n i wedi creu lot o ffys, ac oedd, oedd pobl yn poeni amdano fi a fi'n cofio jyst gorwedd yn y gwely yn yr ysbyty ac o'n i'n ffidlan hefo crys fi fel hyn ac yn neud o'n scrunchy. Yeah. a oedd y llais yma'n deud, be ti'n neud? Stopio neud hwnna! Di mor annoying! A ni fel, sori, sori! A yeah. dyna pryd nath o ddechrau. A wedyn, sorry, pen nes i droi'n 19 wedyn ac o'n i ar fin symud i America, nath o really, really daro fi. Um, ac wedyn ges i, nes i fynd i'r... Wel, fi'n cofio just crio un diwrnod, uncontrollably, just desperate. A mam yn gofyn, Mir, beth sy'n bod? A nes i ddeud, dwi ddim yn gwybod. Dwi just yn teimlo'n crap. Yeah. Um, a ges so, i help wedyn? Nes di i gael help? Do, nes i gael help wedyn. Nes i fynd i'r doctor um, a ges i diagnosis o uh, clinical depression Um, a nes i drio Consella, nes i drio CBT, um, ond dwi'n meddwl bod fi angen trio fo eto, achos o'n i ddim yn agored iawn hefo y... y Na, weithiau mae'n anodd rhannu popeth. Mae'n cymryd yeah. spel i sort of rhannu, to, i fynd reit lawr i'r gwylod, dwi'n meddwl, yn dydi? So dwi ar meddyginiaeth a wedi bod ers deng mlynedd nawr yym a kind of ofyn dod off nhw achos ma' nhw jyst dwi dwi jyst ofyn be' fydd ar yr ochor arall. Ie. T'mo'? Ie. Yym ond ma' nhw'n gweithio i fi a 'dyn nhw ddim i rai bobol a dwi'n gwbo bo' nhw ddim yn gweithio i ti Gruff. Yym ond ma' jyst ma' pawb yn wahanol yndydyn a ma' jyst ma'r ffordd wyt ti'n ymdopi efo fo'n wahanol t'mod felly ma' yoga yn helpu fi ma' jyst amgylchynu fy hun efo bobl positif yn rili helpu a ie, t'mod, mae jyst y ffordd ti'n dalio efo fo.